Mokwongo eh, awinjoga ni kar ja- ng'a- ng'ati ka dwa wiyi kata ka tuo osuptal Yes. to nindo moro kawi Yeah.
kichiew to iyudo ka chuny osedhi kata wuondi nodwa chake idhi oko kururi Yeah. yani an simba noywak Yes. simba noywak oywak Mano ogochni gi ji mang'eny. kevuiza bwana ukimak simba kwene bwana ah mago jodala ema samoro chiemo to nade gona simba Yes. kare

Nyenge to maluongo rane Mark Jalela wuod Sara. Mark Jalela.
Yeah. Okay, gari mano onego bed ni oidho kuduogo Kisumu ma bende no cause accident ma owito ngima mag band members mag Dogo Jara kaachiel kod Dogo Jara. Ang'o mane otimore mano miyo ne ok idho gari nikech eh, awach ni ni imbe bede gari no ok wang'eyo kadi ne koro sam ni be de koro intiere. An nana iye sabe. Aha. Koro sach duogo to nikech Nairobi na dare 2019. Yes.
Ta koni anima bet temo ko kayole ko chadwa dhi uso. Yeah.
Koro mane momiyo na toro na. Ema miyo na dong na iso genyalo abiro Kisumu chieng' tich tich adek kata tich ang'wen. Yes. Yeah. Koro maleo mane leo mane ok miyo eh, ibedo achiel kuom jok mane duogo Kisumu. Yeah. Ema koro wanyalo wacho ni nomiyo ngimani otony. Nikech jok mana nie gari kata cha to notony te. Ne odi ni notho te. E, nyalo bedo ni Nyasaye mane wuoyo koda. Yes.
To be samoro be dhano manie bathe imiyo tich Nyasachi. Yes, mana adier.
Kane openja ne jatela to fe idhi golo kure to kaka nya goli Kisumu to pok achuli. Yes.
tonyanyisene bwana mm. aburo asul to wadhi kayola aburo asul waneno rekod yeah.
so ka ling mari to kevo maka wili donjo yes. kevo maka wili ng'eni en ka zinda gi dala kusa yeah. maluonge ni bram yeah. to kon ah jalela kar intiere ka usiloro oh, ah. usiloro wanyiero wanyiero gani ah. ah. to wachone jogo ni bwana kafe amo otamore ni uonge mm. Muburo miyo bwana. Pare.
So bende abro miya mia to fare ma Kisumu ok 1200 ni. Yes. Uh. Adhi miye. Uh. Base ma yono du chuny do to koni. Sa sawa kar jala lindi adhi. Ne jo gele to kike me kike lewe tich doje tich cho. Doje tich. Okay, ni feel na dekai na chiel kuom jok ma uh, ng'at ma nodong' Wabende niwuok gi jogi koni then ka itundo kocha tidong' kocha tapoya nono ka jogo oseweyi tiwinjo ne githo to ere kaka ni fil niwinjo nade? Mokwongo eh, awinjoga ni kare ng'ati ka dwa weyi kata ka tuo osuptal to nindo moro kawi
kichiew tiyudo ka chuny osedhi kata wuondi nodwa chak idhi oko kururi

then eka boy gocho na jatich mar inda yes ni bwana taneno ang'e tuko kama gachi umo udhi kogi ibe idhi Kisumu ah. idhi Nairobi ah. teyeni hiye na Nairobi ni ni gari ni ah.
ni bwana gachu ni odak tire kale matin mm. wuon gari gocho mm. kech gari ne en ka a yeah koro ka wuon gari gocho na to wacho na ni bwana utima ukanyo manyaka nuchak chung' sa apar otieno nyaka sani what has happened mm. Tatu kana ato ka dhi gi jogo mm. but ok ang'eyo nang'o mosetimore.
Yeah.
Uh, to ema kuo ang'ise ni samoro nyalo bedo kata ni gari nigi shida moro matin matin. Eh. Yeah.
Kare jogi to yudo accident ma jogi osetho ma three died on the spot. Oh, yeah.
Well, confirmed dead. Mandogo kiringo kijabe te makoro chunye dhi chote. Sani kaka koro in jathum, sani koro ang'o minyalo nyiso jok ma udong' godo koro e band nikech sani to koro apani wanga ika donge?
Uh, gima dawacho negi hmm.
ni thum to nitie skul mar thum to nitie be mano nyuolo ng'ato ma ng'ato ng'enye e lwedo. Yes. jathum ok kwam ah. jathum chalo be janama ah. ok kwam but gi sani mm. thum moro ma nigo machon man mag walo ka norumo sani tinde thum eka ji ofwenyo ni en tich koro jowa ma sani gi ah. nikech koro instrument wa te mane ndogo giri odhigo Nairobi nokethore te maonge gima noduogo salama kochakore ajawa dram nyaka kibodego Te. Yes. Mago no no kari yulu. Yeah. To nwa dong ji ati. Nudong ji abich.
Mano Eh. mag joband. Mag joban. Aha.
Koro an gima dang' awach negi. Yes. Not even negi nikech gin to sani tie moko ma nitie jaja mok nyal wer. Yes, mano. An en mana kwayo ne jothumbe mantiere Mm. masani gi. Mm. Sani wantie gi jothumbe ma madongo dongo. Mm. Kata to kata to ng'ato achiel achiel achiel achiel achiel. Yeah. At least nyalo bedo gima ber shit kana. Well, samga mondo stress mang'eny mak ma wabiro parore mang'eny koro mdosi wa nolal nikech band wanito podho kwa chal joma odong' nyithi kiye Udong udong kendo.
eh ok dawach ni dang' wayaw band kod ndio joweto ni yeah. Okay, ne nyikwa Ramoga Jwang, ma achiel kuom uh, band members mar Ndogo Jara ma bende ewa bire ikne kawuono. mane olalo ngimane e, e wang' apaya ka gia e tich e Nairobi giduogo Kisumu, ma bende jamane nonego bed ni bedo kodgi e gari achiel to nogwenyore mane ok obedo kodgi e gari achiel ma kamano kaka jogo bende nowito ngimane, lakini en ema wanyalo wacho ni en ng'at mano survive modong' bing ni ne ok odonjo e gari kata ne ok obedo e gari mane oting'o ndogo jarageni. Kaok kamano kete mana kama iluongo ni Aluoth Jipanorama.